Ma ech soe Merci fir, fir d'Virstellung fir d'éischt, dann fir d'Invitatioun an datt esou vill Leit komm sinn. Mee dat weist jo och, datt d'Thema e recht interessant oder grad e bëssen e kontroverst Thema och ass, wat meeschtens iergendwéi an enger Schwaarz-Wäiss-Molerei ausart. An dofir wollt ech probéieren, haut den Owend dat Ganzt e bëssen ja, objektiv an neutral duerzestellen, fir iwwerhaapt emol ze soen, wat et iwwerhaapt ass. Well et ass, et kënnt mär esou vir, wéi wa ganz vill Leit dat Wuert an de Mond huelen, ouni ze wëssen, wat iwwerhaapt dohannert stécht. An ech mengen, ier ee ka fir oder géint eppes sinn, soll een am Fong wëssen, wat ass et iwwerhaapt. An dat ass am Fong déi Roll, déi ech mir haut den Owend ausgeduet hunn, fir emol ze erklären, ëm wat geet et iwwerhaapt bei Public-Private Partnership. Ech gesinn, ech hu schonn eng Feeler an der Iwwerschrëft. Hoffe mer, dat dat net esou weidergeet. Dir gesitt, den Thema huet e klengen, e bëssen e räissereschen Titel bei mir. Dat kinnt genee esou gutt eng rtl Zwee Reportage sinn, Problemer, Politik a Profiteuren. Anerer soen, d'PPP wier Pleiten, Pech und Pannen. Naja, loosse mer mol kucken, wéi d'Grondlage sinn. Dir gesitt, et steet direkt mol vill Text do. Dat ass eng Definitioun. Ech soe genee aus deem Grond eng Definitioun, well et déi Definitioun fir public-private partnership net gëtt. Et gëtt weder eng DIN-Norm nach soss eppes, wou déi iergendwéi, wou dat ganz standardiséiert wier. An ech liese se gär vir, fir déi, déi vläicht e bësse méi hanne sëtzen, déi et net esou gutt kënne liesen, well ech mengen, et ass e bësse kleng. De Begrëff Public-Private Partnership léisst sech beschreiwen als vertraglech gereegelt Zesummenaarbecht tëscht der ëffentlecher Hand an der Privatwirtschaft iwwert de Liewenszyklus vun engem Infrastrukturprojet oder engem Immobilieprojet mat dem Zil vun enger besserer wirtschaftlecher Erfëllung vun ëffentlechen Aufgaben, bei deenen déi erfuerderlech Ressourcen, Know-how, Kapital oder Personal, an e gemeinsamen Organisatiounszesummenhang gestallt ginn an d'Projektrisiken entspriechend dem Risikomanagementkompetenz vun de Partner ugemoosse verdeelt ginn. Dat Bild weist am Fong och, wat et ass, dass den öffentliche Sektor, deen zesumme mat der, mam private Sektor zesummeschafft a sech dorauser Virdeeler erhofft. Wouhier kënnt iwwerhaapt public-private partnership a firwat brauch een et? Ech mengen, normalerweis déi, déi grouss Erfindunge soll d'Mënschheet weiderbréngen oder säin, hunn aner Hannergrënn an aner Erfindungen hunn iergendwéi e ganz profanen Hannergrond. An hei war et an England esou, datt Ufank d'nonzeger Joren eidel Keesen do ware bei enger gläichzäiteger Verantwortung fir d'Bereetstellung vun ëffentlecher Infrastruktur. Dat heescht, si haten näischt, si hunn awer gebraucht. Jo, wéi maachen se et? War e schlaue Käpp, déi sech iwwerluet hunn, Hm, do ginn et nach Leit, déi kéinten eis jo vläicht hëllefen. Also hu se probéiert, Investitioune mat Hëllef vun der Privatwirtschaft ze realiséieren. Dat war dann d'Gebuertsstonn vum sougenannte PFI, dat ass de Private Finance Initiative. Do hu se gesinn, ok, dat dote Kind erfollegräich, dat gesäit erfollegräich aus. Dat huet dann e bësse gebrodelt, bis da 97 eng sougenannt Task Force gebilt ginn ass, dat ass eng Aarbechtsgrupp vun der ëffentlecher Hand mam Privatsektor, déi ugefaangen hu mol Regeln opzestelle fir hir nei Iddien, déi se haten, hunn dann Pilotprojete gefuer fir ze kucken, ass dat wat mer eis iwwerluet hunn, kann dat iwwerhaapt staachen oder net? An ab 1997 sinn do iwwer 500 Projete gemeet ginn, eleng am Schoulberäich an England. Natierlech Europa, do leien d'Länner net esou wäit auseneen an et huet net laang gedauert, bis déi aner Länner, ënner anerem Holland, Frankräich, Italien, Spuenien, Däitschland a nach weiderer, sech geduet hunn, Aha, wat déi aner hunn, dat hu mir jo och, an zwar Investitiounsbedarf. Dat heescht, si mussen benéidegt Infrastruktur bereetstellen an ënnerhalen. Op anerer Säit kommunal Finanzmisär, ech mengen do geet et bal kengem besser. Dat heescht, esouguer an Zäite wéi haut vu verschäerfte Bankekonditiounen ginn d'Einnahmen erof, d'Ausgabe steigen. A wat déi aner wëllen, dat wëlle mir awer och, an zwar eng Léisung fannen. A vue datt déi meescht natierlech gekuckt hunn, wéi geet et iwwerhaapt an England, a gesinn hunn, okay, bei deene schéngt et scho gutt ze goen, ass, hu sech gesot, okay, dann kinnt scho PPP eng Wonnerpëll sinn. Ob et eng ass oder net. Dat wäert mer vläit haut nach erausfannen, oder och net. Déi Grafik will ech gär e bëssen op sech wierke loossen. Do ass en Här, dee sech do denkt, PPP ass eng Wonnerpëll, déi Bauen ouni Geld erméiglecht. An da géif ech gär déi Quizfro stellen. Ech weess net, ob hei d'Faarwe gutt erauskommen, mee ech mengen, et muss emol net, muss een net genee gesinn, wéi eng Faarf huet dem Här säi Brëll. Dat ass natierlech rosa. Et ass duerch de rosae Brëll gesinn, ass PPP Bauen ouni Geld, mee dat ass natierlech net wouer. Wat sinn iwwerhaapt d'Viraussetzungen, fir dat ee kann e PPP-Projet fueren? Gesäit esou aus, datt bei de klassesche PPP-Modeller an der Reegel d'Bezuelverpflichtunge vum ëffentlechen Opdraggeber eréischt no Ofschloss vun de Baumaassnamen asetzen, wat natierlech ganz verlockend ass, well se kréien eppes a se mussen emol vtéischt näischt dofir bezuelen. Dat heescht, dësen Ëmstand begënschtegt oft d'Investitiounsentscheedungen, woubäi allerdéngs e Grondverständnis vum Gesamtprozess fir den Erfolleg onerlässlech ass. Domadder wëll ech soen, iers de iwwerhaapt eppes agees, sief der kloer, wat dat iwwerhaapt ass. An dat ass mir englech net ëmmer esou gefall, well public-private partnership ass entgéint ville Meenunge keen Finanzéierungsinstrument, e reng Finanzéierungsinstrument, mee eng Beschaffungsvariant. Dat heescht, entweder ech verginn et an an enger normaler Vergab oder eben iwwer PPP. En ëmfaasst als ganzheetleche Modell Plangung, Finanzéierung, Bau, Sanéierung, eventuell de Betrib oder d'Verwäertung vun ëffentlechen Héichbau an Infrastrukturariichtungen duerch eng vertraglech gereegelt Partnerschaft tëschent der ëffentlecher Hand an dem private Secteur. E ganz wichtege Saz, ech hoffen, datt ech dat allerdings, datt ech dat am wichtegsten eriwwerbrénge kann, Per se kann e Projet nimools am Viraus als PPP gëeegent gëllen. Dat ass dat, wat mer opgefall ass, wou ech e puer Recherchen zum Thema gemeet hunn, wat hei Lëtzebuerg elo betrëfft, wou ech fannen, dat oft dee Begrëff ah et gëtt an enger PPP realiséiert benotzt gëtt, ouni iwwerhaupt dat, dat virdrunner näischt do war. An ier dat éischt Wuert, wat vun engem Projet kënnt, ass ah et ass, mir kënnen et an enger PPP maachen. Also per se kann e Projet nimools am Viraus PPP-gëeegent sinn oder sech dofir predestinéieren. Dofir, fir dat ee iwwerhaapt ka kucken, ob et am PPP méiglech ass, mussen onbedéngt Wirtschaftlechkeetsuntersuchungen duerchgefouert ginn, déi eng PPP-Entscheedung kënne begënschtegen oder och net. Wéi gesinn déi Wirtschaftlechkeetsuntersuchungen aus? Funktionéieren no engem einfache Prinzip am Fong an e puer Phasen. Natierlech, um Ufank vum Ganze steet eng Handlungs an Investitiounsbedarfsfeststellung, dat heescht, Den ëffentleche Secteur muss wëssen, Brauch ech dat iwwerhaapt? Hunn ech e Bedarf do? An net, Ah esou, do, dat wier jo, do kënnt een op mech zou mat enger schéiner Idee, a vläit wier dat eng. Dat heescht, d'éischt muss eng Handlungs an Investitiounsbedarfsfeststellung duerchgefouert ginn. Dann natierlech muss de Projet definéiert ginn, Date mussen erhuewe ginn, dat heescht, wou, wou gëtt wat gebaut, wéi vill Leit ginn benotzt, einfach grondlegend Saachen, déi vu vir eran emol musse gekläert ginn. An d'finanziell Realiséierbarkeet muss natierlech nogewise ginn. Dat heescht, e Realiséierungskonzept, wat zwar wirtschaftlech erschéngt, implizéiert net onbedéngt déi finanziell Realiséierbarkeet aus der Siicht vum öffentleche Maßnahmenträger. Dat heescht, och wann e Projet a sech vläit stëmmeg ass an och vläit wirtschaftlech ass, wann een d'Suen net huet, fir dee Projet iwwerhaapt unzefänken, wier et vläit besser, et net ze maachen. Dat heescht an enger éischter Phas, déi schléisst sech of duerch e PPP-Eegnungstest, dat heescht ass et iwwerhaapt, ass et iwwerhaapt gëeegent fir eng PPP ze maachen? Dat heescht wann déi Grondviraussetzungen net gi sinn, da brauch ech jo guer net méi weider ze maachen. Dat heescht déi éischt Virentscheedung geet entweder, okay, mir kënnen et net als PPP maachen, mir maachen et konventionell, oder wa se mengen, okay, am Fong sinn d'Viraussetzungen erginn, da geet d'Wirtschaftlichkeetsuntersuchung an eng zweet Phas. Déi gesäit esou aus, datt e konventionellen Referenzprojekt erstallt gëtt, de sougenannte Public Sector Comparator, Dat ass quasi dat, wat se wëllen erstellen, an engem Szenario gespillt, wéi wa se et géife selwer maachen. Dat heescht, wat géif et se kaschten iwwer e gewëssen Zäitpunkt, wa mer et selwer maachen? Dat heescht, dat muss fir d'éischt bekannt ginn, ier iwwerhaapt gekuckt gëtt, okay, maache mer d'PPP oder net? Brauch ee mol e Referenzwäert, fir ze kucken, lount et sech oder net? An dee gëtt elo gemeet unhand vun dësem Public Sector Comparator. Dat ass, deen huet als Zil, de Kapitalwäert vun de Gesamtkäschte vun engem eegens finanzéierten an implementéierte Projet, ënnert Abezéiung vu sämtlechen direkten an indirekte Käschte wéi och vun alle relevanten a bewäerte Risiken, dat heescht do muss scho gewosst ginn, ok, wéi laang dauert mäi Projet, wat kënnt alles op mech zou, wat muss ech beuechten, an eben do e Kapitalwäert, e Boerwäert fannen, wat kascht mech dee ganze Projet haut iwwert d'ganz Lafzäit, fir ze wëssen, fir e Bezuchshorizont ze hunn. Doropshin gëtt eng Wirtschaftlechkeetsprognos gemeet, dat heescht, hie gëtt verglach mat verschiddene PPP-Varianten, déi ech nach wäert virstellen, ob de Public Sector Comparator, ob d'PPP-Varianten, pardon, ob déi méi gënschteg komme wéi de Vergläichswäert oder och net. Hei erëm kann hei eng Virentscheedung falen, wann PPP-Projeten definitiv méi deier sinn, wéi dat, wat se selwer wäerte maachen, Schrëtt zeréck, konventionell Realiséierung awer net, kënnen se an Phase 3 goen. Déi gesäit dann esou aus, datt déi Variant, fir déi sech entschidden hunn an der an der Phase 2, datt déi och quasi um Pabeier entwéckelt gëtt, fir ze kucken, wat kascht mech genee déi Variant elo ganz genee. Dat heescht, dass eng quantitativ Ofbildung vun der gewielter PPP-Variant no der Anhuelung vun Offerten, dat heescht, do si schonn do si schonn Ausschreiwunge gestart ginn, fir Offerten eranzehuelen, fir mat geneeën Date kënnen ze rechnen. An de Public Sector Comparator, dee gëtt natierlech weiderentwéckelt op Grond vun deenen Offerten hin. Dat heescht, dee muss jo och iergendwéi mat konsistenten Date gefiddert ginn, esou dat deen als Benchmark ka fugéieren, dat heescht als Vergläichswäert. Réischt an där Phas, um Enn vun där Phas, ass de Wirtschaftlechkeetsnoweis an der Theorie erbruet, wann de PPP-Projet sech méi effizient unhéiert, kann d'endgülteg Entscheedung fir dee getraff ginn an en deementspriechende Vertrag getraff ginn, oder wann dee Wirtschaftlechkeetsnowees net ginn ass, gëtt ebe konventionell de Projet realiséiert oder gegebenfalls net. Wat sinn iwwerhaapt d'Haaptfacteuren, déi de PPP u sech ausmaachen? Dat sinn déi Saachen, déi am Fong am Eignungstest zum Droe kommen. D'Saach ass déi, dat muss gewosst ginn, dat wann een e Gebai baut, de Präis vum Bau selwer just 20 Prozent vun de Gesamtkäschten iwwer d'ganz Liewensdauer beinhalt. Dat heescht, wann e Gebai zwou Millioune kascht, da kascht e mech iwwer d'Liewensphas zéng Milliounen. Dat muss awer gewosst sinn. An 80 Prozent vun de Gesamtkäschte sinn eben an der Betribsphas, tauchen déi op. Et ass eben esou, dat een, Wat ee méi fréi ufänkt ze iwwerleeën, wéi bauen ech meng Saach, ëmsou méi kann een d'Käschte beaflossen. Dat ass eben hei duergestallt mat deene typesche Liewenszyklusphasen vun enger Immobil. Dat wier elo d'Plangung eben, ok, wéi wëlle mer et maachen? D'Erstellung, dat ass de Bau u sech. De Betrib, dat ass deen, deen normalerweis am längste geet, eben well vun do un, wou d'Fäerdegstellung gemeet ass, a gegebenenfalls de Réckbau. Also een Effizienzfaktor ass eben de Liewenszyklususaz, dat gekuckt gëtt, ok, net wat kascht mech mäi Gebai elo, wat kascht mech d'Erstellung, mee wat kascht mech mäi Gebai, wann ech muss 20, 40 Joer laang bedreiwen. Deen anere wichtege Pilier vum PPP ass am Fong d'Risikoallocatioun, dat ass, dat d'ëffentlech Hand net alleguerten d'Risike soll iwwerhuelen, mee dat eben déi, wou de private Partner am beschte ka managen, op deen iwwerdroe ginn. Hei gëtt e bëssen eng iwwerspëtzt duergestallte Kurv, déi dat Ganzt opweist, datt d'Eegerealiatioun ebe bedingt effizient ass am Verglach zum PPP an e gewësse Grad vun der Allocatioun vu Risiken op de private Partner eben eng maximal Effizienz bitt, woubäi elo hei déi Ënnerscheeder e bëssen iwwerspëtzt duergestallt sinn. Dat huet net op d'Folie gepasst. Nach weider zur Risikoallocatioun. Dir gesitt, dat ass eng zweet Folie zu deem Thema, well einfach dat ee vun den Haaptpilieren ass, déi einfach am wichtegste sinn a wou ee einfach muss bewosst sinn, konventionell ass et esou, dat d'Käschten entsti vun der Finanzéierung vu Planung, Bau a Betrib an dat iwwerdrobar Risike ginn. Den Ënnerscheed zum PPP ass déi, dat et do Transaktiounskäschte gëtt, dat heescht, et sinn déi Käschten, déi am Fong, déi de Projet verschléngt, fir iwwerhaapt ze wëss, fir Berodung, fir Saachen, déi bei deem aneren net noutwenneg sinn, fir einfach Käschten, déi bei deem konventionelle Projet u sech net optauchen. Dee groussen Ënnerscheed beim PPP ass, datt ebe gewësse Prozentsaz u Risike kann iwwerdroe ginn a genee duerch dee sech Effizienzgewënner maachen. Dat ass genee wou déi Marge läit. An där gesitt Der, den Ënnerscheed ass net allze grouss. Dat heescht, do ass net vu Wonnermëttelen ze hëllefen, datt dat iergendwéi, datt dat näischt kascht oder datt ee 50 Prozent spuert. Et si leegentlech prognostizéiert Effizienzgewënner vun tëscht 5 bis 15 Prozent, déi awer nach net nogewise sinn. Also vun dohier, déi beweese sech awer alleguerten, déi schafen hir Haaptjob. Fundament dorauser, dat sech aus enger gescheiter Risikoallocatioun erginn. Et gëtt dozou e Grondsaz, wat déi Risikoallocatioun ugeet, an dat ass, dat deejéinegen, deen de Risiko am beschte kann aschätzen a steieren, dat deen och soll droen. Dat setzt natierlech viraus, dat eng vollstänneg Risikoanalys gemeet gëtt virdrunner, an dorauser, dorops hin muss eben eng Risikomatrix erhandelt ginn. Dat heescht, et muss gekuckt ginn, wat kann iwwerhaapt, wat kënnen iwwerhaapt vu Risiken entstoen iwwert de gesamte Liewenszyklus. A ween ass am beschten dozou gëeegent, déi ze droen, dofir anzestoen, gegebenenfalls déi ze bewäerten oder an e Kontext ze setzen? Hei ass elo en einfache Beispill oder en Extrait quasi aus enger Risikomatrix, just als Beispill, Der musst et net kënne liesen, et ass just fir als Beispill ze soen, datt schonn genee muss evoluert ginn, datt dat net gedoen ass mat deem Saz, ah, d'Risiken dréit de privaten oder d'Risiken dréit den ëffentleche Partner. Et geet do drëm, fir ze gesinn, dat et eng Villzuel vu Risike gëtt iwwert sämtlech Projektphasen an dat déi ganz genee mussen evaluiert sinn a ganz genee duerchgeschwat sinn, ier de Vertrag agaange gëtt. Als drëtten Effizienzfaktor fir PPP, dee sech ofhieft vun der konventioneller Erstellung, ass eng leeschtungsorientéiert Vergütung. Dat heescht, dat de private Partner fir seng Leeschtungserbréngung an der Reegel eng Qualitéits-, Notzungs oder Verfügbarkeets ofhängeg Vergütung kritt. Fir en Ureiz fir Optiméierungen ze schafen, kënne leeschtungsofhängeg Mechanisme wéi zum Beispill Bonus-Malus-Reegele genotzt ginn. Dat hänkt och domat zesummen, wann de private Partner seng Leeschtung net erbréngt, datt da vertraglech festgehalen ass, datt en deementspriechend och seng Suen net kritt oder zu engem gewësse Grad. Mee dat ass alles am Vertrag ze reegelen, dat kann een net pauschaliséieren. Op jidde Fall duerch déi Bonus-Malusregelen ass eben definéiert, beziehungsweise iwwert déi ugeschwate Service Level Agreements, wéi eng Leeschtunge mussen erbruet ginn a wéi enger Qualitéit datt se mussen erbruet ginn. A wann eben, wann een driwwer läit iwwert mat senger Qualitéit, kann en eben besser dofir entlount ginn. Wann en drënner läit, muss en déi Konsequenzen eben och droen. Als leschte groussen Effizienzfaktor fir PPP-Projeten, Aus en Output-Spezifikatioun ze nennen. Dat ass eng funktional Leeschtungsbeschreiwung, déi de käschtenintensive Verwaltungsopwand reduzéiert, andeems gesot gëtt, wat de private Partner ze maachen huet oder ze leeschten huet an net wéi en et ze leeschten huet. A genee duerch dat Wéi kann den de privaten huet de private Spillraum fir seng Kreativitéit an unternehmeresch Entscheedungen a Bezuch op säi Käschtemanagement maachen an doduerch säin eegenen Know-how a seng Erfarungen abannen, fir de Projet vläicht méi effizient ze gestalten. Dat heescht, dass, dat ass elo net onbedéngt PPP-spezifesch, dat gëtt och bei normalen Ausschreiwunge gemeet, dat leeschtungsbestëmmt funktional ausgeschriwwe gëtt, mä dass een Haaptfaktor vu PPP, dat dat am Fong Viraussetzung ass fir Effizienz. An deem Fall, wou eben d'Verwaltung net méi muss soen, wat wéi de Partner dat soll maachen, mee just wat e soll maachen, kann e sech am Fong verstäerkt op hir eegentlech Käropgabe konzentréieren. Dozou kommen ech méi spéit nach eng Kéier drop zeréck. Wéi gesot, vue dat et net eng Definitioun fir public-private partnership gëtt, kënnt Dir Iech virstellen, datt verschidde Leit dee Modell aneschters ausleeën an deementspriechend gëtt et och verschidde Vertragsmodeller, vun deenen ech der hei just e puer virstellen. Ech wäert se nach e kéier virlesen, well ech mengen, et ass alt erëm e bësse kleng an ech mengen, riets ass och e bëssen ofgeschnidden, mee dat ass net esou wëll. Ee vun deene meescht benotzte Vertragsmodeller am PPP ass den Inhabermodell. Dee gëtt oft beim Schoul. bei Schoulppp benotzt, well do eben den Inhaber d'öffentlech Hand bleift a just de private Partner d'Schoul bedreift. Dat heescht, alleguer ten d'Entscheedungshoheit bleift an der öffentlecher Hand. Den Text ass, dat de private Partner e Gebai baut, sanéiert oder eng Anlag baut, sanéiert oder bedreift, déi am Besëtz vum öffentleche Partner bleift. Dëse bezilt en Entgelt, wat déi néideg Investitiounen a Betribskäschten deckt. En Erwerbermodell geet dohin, dat de private Partner e Gebai oder eng Anlag baut oder bedreift, déi während der ganzer Vertragslafzäit a sengem Besëtz bleift. A spéitstens beim Vertragsenn muss dann, wäert dann den öffentliche Partner d'Eegentum dorunner erwerben. E Leasingmodell schwätzt am Fong fir sech. Do virfinanzéiert, baut oder bedreift e private Partner e Gebai oder eng Anlag, déi a sengem Besëtz bleift. Hie kritt dofir laangfristeg Leasingraten.

Eventuell kann eng Ufanksfinanzéierung duerch den ëffentleche Partner stattfannen. Dee Modell gëtt gär bei Parkhaiser esou benotzt oder bei Schwämmen, wou duerch reegelméisseg Annahme vun engem Drëtten sech deen dee Modell rechent. Et gëtt nach weider Vertragsmodeller, wou ech elo net weider wëll drop agoen, wéi de Contracting-Modell oder Mëschforme vun deenen dote Modellen. Wéi gesot, also PPP ass esou vague, ass e Begrëff esou wachsweich, dat ee kann am Fong Verträg bilden, wéi ee wëll. Do gëtt och keng standardiséiert Saachen. Do muss een op der Hutt sinn, fir ze wëssen, wat een ënnerschreift. Mee dozou kommen ech och nach eng Kéier kuerz. Ech wëll kuerz um Beispill vum engersäits dem Inhabermodell op d'vertragsrechtlech Grondlagen agoen. Ëm wat geet et iwwerhaapt? Wat steet iwwerhaapt a sou engem Vertrag dran? Wat ëmfaasst en iwwerhaapt? Um Beispill vun engem Inhabermodell elo, De Vertragsobjet ass klassescherweis den Neibau vun engem Gebai oder enger Anlag oder d'Sanéierung. D'Vertragslafzäit, 15 bis 20 Joer, éischter souguer 20 bis 25 Joer. Eng uerdentlech Kënnegungsméiglechkeet besteet net, wat de Vertrag ugeet. D'Eegentum, wéi d'Éinescht schonn ugeschwat, bleift wärend der Vertragslafzäit beim ëffentleche Partner, wärend der Vertragslafzäit esouwuel wéi och no der Vertragslafzäit. De private Partner kritt fir d'Deckung vu senge Investitiounskäschten eng Vergütung. E kritt esouwuel ebenfalls eng Vergütung fir d'Deckung vu senge Betribskäschten, eventuell Risiko-Zouschléi a Gewënnmargen, natierlech wëll de private Partner Gewënn maachen, en Zousazentgeld fir den Eegentumserwerb duerch den ëffentleche Partner fënnt an der Regel net statt. D'Plangungs-, Bau an d'Finanzéierungsrisiken bleiwe beim Inhabermodell beim private Partner, genee esou d'Saart an d'Präisrisiko während dem Bedreiwen an d'Verwäertungsrisiko ebensou. Lo e bësse komplizéiert, ech mengen ech ginn, ech hetzen e bëssen hei duerch, mee ech mengen ech hu duerno Zäit fir dat Ganzen eng Kéier a Rou ze diskutéieren. A wann een Interêt huet fir déi Anlagen ze kréien, déi stelle ech natierlech gär zou, soll einfach dono bei mech kommen. Ech erkläre just eng Kéier kuerz wéi eng typesch Vertragsstruktur iwwerhaapt ausgesäit vu sengem Inhabermodell. Dir gesitt, an der Mëtt steet d'Projektgesellschaft, an uewendriwwer d'öffentlech Hand. Déi si verbonne just duerch e Projektvertrag, dat ass am Fong quasi de PPP-Vertrag. D'Projektgesellschaft natierlech, déi setzt sech net zesummen aus enger Entreprise klassescherweis, mä aus engem Architekt, aus engem Generalunternehmer, aus engem Facility Manager, aus nach villen anere Saachen, ënner anerem vue dat eeben iwwert d'Lafzäit vun 30 Joer laang muss gewährleist ginn, datt eeben den Ënnerhalt geséchert ass. D'Projektgesellschaft schléisst natierlech nach Verträg of mat Kapitalgeber, sief et Friemkapitalgeber oder Eegekapitalgeber. A wat ech hei gestréchelt ugezeechent hunn, wat d'ëffentlech Hand ugeet, dat ass am Fong dat, wou ech wëll drop pochen, dat dat eminent wichteg ass, fir, ier een e Projet ageet, datt sech d'ëffentlech Hand berode léisst, an zwar vu Leit, déi schonn Erfahrung hunn. Dat wier an deem Fall, kinnten dat Finanzberoder sinn, technesch Beroder, wat elo d'Bauausféierung ugeet, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberoder. Ech mengen, déi Verträg, déi sinn net, déi hu keng zwou oder dräi Säiten, déi hunn deelweis iwwer dausend Säiten an do ass, stéisst d'Verwaltung vläicht un hir Kompetenzgrenzen. Dofir wier et dréngendst unzeroden, datt se sech ebe mat externe Beroderen, déi vläicht schonn Erfahrunge gemeet hunn, zesummesetzen. Natierlech, de private Partner wäert dat och maachen, mee dat ass, dee deen et mécht, dat souwisou. Ech wëll nach eng Kéier um Beispill vum Konzessionsmodell, ech hat d'dänesch Parkhaiser ugeschwat, d'vertragsrechtlech Grondlagen, op déi agoen. Normalerweis handelt et sech do beim Objet ëm en Neibau, net esou oft ëm eng Sanéierung, mä dat kann awer och virkommen. Vertragslafzäit, am Fong wéi bei deenen aneren, tëscht 15 an 30 Joer. Kënnegungsméiglechkeet, wéi bei deenen aneren net, also keng uerdentlech Kënnegung, gegebenenfalls kënnen Deelleeschtunge gekënnegt ginn. Den Eegentum während der Vertragslafzäit ass, hänkt vum Vertrag of. Dir gesitt, et kommt genee den Eegentum während der Vertragszäit wéi och no der Vertragslafzäit. Dat heescht, dee Konzessiounsmodell ass a sech net esou starr, dat do schonn definéiert ass, ok, wann ech e Konzessiounsmodell ubidden, dann gesäit e sou an esou aus, dann hunn ech, dann huet den, dann ass, läit d'Eegentum bei deem engen oder bei deem anere Partner. Dat ass, jee no Vertrag ass dat, ass dat fräi aushandelbar. Natierlech kritt de private Partner en Entgelt fir d'Deckung vu sengen Investitiounskäschten duerch d'Benotzer vun, elo am Modell, am Beispill engem Parkhaus, duerch d'Benotzer vum Parkhaus. Eventuell kritt en eng Anschubfinanzierung oder eng Ofschlossbezuelung vum öffentleche Partner. Dat ass awer och, dat ass kee Muss, dat ka sinn, dat hänkt dovun of, ebe wéi d'Verträg ausgehandelt ginn.

plangt a baut. Dofir muss hien och déi Risiken droen. D'Saach a Präisrisiko wärend dem Bedreiwe hänkt vum Vertrag of. Natierlech wier et, vue dat de private Partner d'Gebai och soll bedreiwen, am beschte wann hien och de Risiko dofir soll iwwerhuelen an d'Verwäertung och Risiko genee esou. Dat eben, do hänkt eben och vum Vertrag of, wat eben elo, wéi sech déi zwou Parteien eben eenegen. Hei nach enker e bësse méi einfach duergestallt oder e bësse méi bildlech duergestallt, wéi esou Konzessiounsmodell kinnt ausgesinn. Mir hunn d'Bauunternehmen a, oder beziehungsweis d'Projektgesellschaft, déi de PPP-Projet stemmt, déi e Parkhaus plangt, finanzéiert, baut, bedreift an ënnerhält, also am Fong datselwecht, gesinn ech elo. D'Gemeng kritt quasi dat Parkhaus, ka sech op de Fändel schreiwen, mir hunn e Parkhaus gebaut. De Bauunternehmen oder beziehungsweise d'Projektgesellschaft kritt Suen eben duerch d'Benotzer vum Parkhaus an eben gegeegenfalls, wéi d'Éinescht ugeschwat, eng kleng, eng kleng Finanzsprëtz vun der Gemeng. Hei ass elo kuerz ze weisen, alt erëm fir drop anzegoen, dat PPP net standardiséiert ka ginn oder dat et keng, keng, net de PPP gëtt, wou PPP iwwerall kann ugewendt ginn oder wou et ugewandt gëtt aktuell. A virun allem am Ausland. Zu Lëtzebuerg weess ech net genee, wéi vill a wéi eng genee Beräicher do schonn dovun betraff sinn. Mee am Ausland ass et esou, datt ganz vill am Bildungssektor gemeet gëtt, Schoulen, Spillschoule virun allem an Héichschoulen, Verwaltung genee esou, ech mengen hei si Gemengenhaiser ze nennen, Finanzämter a Ministerien. Am Verkéiersberäich ebensou. Stroossen, ech soe just Toll Collect, et ass vläit kee gutt Beispill fir PPP. Fluchhäfe, Brécken, Tunnelle, Garen, ech mengen prinzipiell ass alles, ass alles denkbar. Am Gesondheetssecteur genee esou, Spideeler, Altersheimer, Sanatorien. Kulturberäich, ech mengen Dir kënnt liesen, Sportshale, Schwëmme, Veranstaltungszentren, Museen, et ass. 't ass quasi alles, alles denkbar, ebensou d'Ver oder d'Entsuergung vu Medien mat Energie, Waasser oder Offall. Am Prisongsberäich gëtt et vill PPP, virun allem an Däitschland. Policegebaier wären denkbar, Pompjeesgebaier an ebe Sonschteses, Foiren oder Parkhaiser an deem Fall. Ech kommen elo kuerz op d'PPP-Virdeeler zeréck. Dat sinn net déi Virdeeler, déi ech elo soen, datt d'Virdeeler sinn. Och, et ass och kee geschriwwent Gesetz, datt dat d'Virdeeler sinn. Et sinn einfach.

Et gëtt kalkuléierbar Ausgaben iwwert de gesamte Vertragszäitraum, wat bei enger konventioneller Astellung net onbedéngt de Fall ass. Do gëtt virun allem drop gekuckt, okay, wat kascht et mech elo? Okay, schéin. An et gëtt net driwwer nogeduet, wat kascht et mech iwwerhaapt dann a fënnef Joer? Wat huet sech dann kumuléiert? Wéi eng kumuléiert Käschte sinn ugefall? Am PPP-Fall sinn d'Ausgabe kalkuléiert doduerch, dat een am Viraus deen dee Vergleichsverglach getraff ginn ass mat engem konventionelle Projet iwwert d'gesamt Projektlafzäit.

Ab 5 Milliounen Euro ëffentleche Bauoptrag muss EU-wäit ausgeschriwwe ginn. Dat ka Wettbewerbsvirdeeler hunn, vue dat Konkurrenzverhale gëtt ënnert den Ubidder an dass natierlech eng Geréierung do vun zousätzleche Bauvolumen a Geschäftsfelder, ënner anerem Facility Management, deeben, wou elo neierdéngs verstäerkt drop gekuckt gëtt, dat eebe sou Gebai net nëmme just gebaut gëtt, mee och ënnerhale muss ginn an dofir eeben nei Geschäftsfelder kommen oder nei. jo nei Ideeën wéi een iwwerhaapt kann seng seng Immobil laangfristeg bedreiwen. Nodeeler, kloer et gëtt eng laang Projet-Virbereedungsphas, dat ass dat wat ech d'Enescht ugeschwat hunn mat dem et muss d'Eescht emol e Wirtschaftlechkeetsnachweis gemeet ginn, dat heescht ier iwwerhaapt wierklech eppes eppes déi éischt déi éischt Zill gespeist gëtt ass eben eng laang Vir Virbereedungsphas geet där viraus. Verträg kënnen net uerdentlech gekënnegt ginn. Eventuell kënnen Nodeeler do si fir kleng a mëttelstänneg Entreprisen, well normalerweis, ech hunn d'Éinescht de Bauvolumen ugeschwat, dat ab 5 Milliounen Euro EU-wäit ausgeschriwwen gëtt, normalerweis schwätzt een dovunner, datt sech esou PPP-Projeten eréischt rentéieren oder ab engem Volumen ab 15 bis 20 Milliounen Euro, eleng well bis dohinner déi Transaktiounskäschten esou héich sinn, datt se sech virdrunner net géife rentéieren. Dat heescht, Natierlech ka keen, keng kleng Entreprise 20 Millioune Euro Projet stemmen, mee eventuell kënnen déi als Subunternehmer vun deene Grousse fungéieren an dofir wier dat eben e bedingten Nodeel, soen ech mol. Een Nodeel ass op jiddwer Fall, dat d'Standardiséierung vu PPP-Verfaren nach net ofgeschloss ass. Ech mengen an Däitschland si se am gaangen grouss Fortschrëtter ze maachen. Eng Norm wäert et nimools ginn, mee et gëtt schonn Standardiséierungen opgrond vun Erfahrungsbewäerter, ass awer net ofgeschloss. Dofir kann ee sech net. net onbedéngt op déi Saache verloossen. Dat, wat fir a mengen Aen dee gréissten Nodeel ass, dat ass, datt bis elo nach keng Erfarunge mat Endphasepuffe vu PPP-Projete gemeet gi sinn. Dat heescht, et gëtt jo gesot, datt et iwwert d'ganz Vertragslafzäit, iwwert d'ganz Immobilienliewenszyklus geet. normalerweis 25 bis 30 Joer, a wann Der d'Éinescht opgepasst hutt, gesitt Der dat eréischt esou ab 2000 ongeféier an Däitschland déi Saach ukomm ass. Dat heescht, déi Projeten, déi virun, déi 2000 ugefaange gi sinn, déi si elo eréischt an hirem zwielefte Joer, zéngten, zwielefte Joer. Dat heescht, et ass nach net ofzegesinn, wéi gesäit et iwwerhaapt um Enn, wéi gesäit d'Endrechnung aus, déi ass nach laang net gemeet ginn. E weideren Nodeel sinn déi héich Transaktiounskäschten, déi hat ech ugeschwat, dat sinn d'Beroderkäschten a sou weider. Ech wëll e puer Viruerteeler an de Raum geheien. Ech wäert déi elo net berichtegen, ech wäert se och net ënnerstëtzen. Ech wëll dat am Fong notzen als Diskussionsgrundlag elo anschliissend, wann ech mat menger Presentatioun fäerdeg sinn. Do wier ee Virurteel, wier, dat d'Partnerschaft per se gemeinsam Ziler an Interessen erfuerdert, mee de private Partner als Haaptzil just seng eege Wirtschaftlechkeet an d'Maximéierung vu sengen eegene Gewënner an net d'Sozialwuel am Kapp huet. En anert Virurteel wier, PPP ass Privatiséierung duerch d'hënnescht Dier. E weidere Virurteel, PPP ass ouni Beroder net méiglech, d'ëffentlech Hand ass dësen ausgeliwwert.

PPP-Projete ginn ëmmer vun den übleche Verdächtege gewonnen, dat heescht quasi Monopoliséierung. Dat sinn déi grouss Betriber, déi jiddweree kennt aus Däitschland, aus England an aus Éisterräich, déi am Fong ëmmer déi fënnef selwecht sinn, wann ee dovunner liest, wien huet da elo de Projet gewonnen. PPP-Projektlafzäite vu 25 Joer sinn net iwwerschaubar oder virauszegesinn. Bei enger Insolvenz vum private Partner, speziell an Zäite vu Finanz a Wirtschaftskrisen, kuckt den ëffentleche Partner domm aus der Wäsch. An et ginn natierlech negativ Beispiller, et si elo just d'Elbphilharmonie zu Hamburg genannt, wahrscheinlech dat prominenteste Beispill, wat elo schonn hir Ursprongskäschte méi wéi verdräifacht huet an wou et nëmmer net weidergeet. Als lescht Säit géif ech gär e kuerze Fazit an d'Ronn geheien. PPP ass net Bauen ouni Geld. Ech mengen, dat war scho jiddwerengem kloer, ier en iwwerhaapt haut den Owend heihinner komm ass. Ech wëll just nach eng Kéier ënnersträichen, Eng qualifizéiert technesch, juristesch a wirtschaftlech Berodung vun der ëffentlecher Hand ass absolut noutwenneg. De PPP-Projet muss seng Wirtschaftlechkeet nogewise ginn, ier d'Décisioun fir dës Variant fält. Dat heescht net schonn vu vireran, Mir maache PPP an et ass mol no guer net gesot ginn, ob se iwwerhaapt rentéiert. Vun Erfarungen aus dem Ausland soll profitéiert ginn. Ech mengen, et muss een d'Rad net nei erfannen, ier een duerno vum Auto iwwerrannt gëtt. Ech mengen, do kann ee roueg kucken, wat hunn déi aner gemeet, déi hunn deelweis schonn 10, 15 Joer Erfarungen, an aus hire Feeler léieren. Wann all d'Viraussetzunge geschaf sinn an d'Risiken an d'Niewewierkunge bekannt sinn, fir zeréck op meng Wonnerpëll-Thematik ze kommen, kënnen PPP-Projeten Effizienzgewënner schafen. Ech soe kloer kënnen. D'Prognos an Däitschland läit bei 10 bis 15 Prozent bei derzäit ongeféier 200 lafend Projeten. An ech wëll elo eng Fro no enker stellen, PPP, Ass et da elo eng Wonnerpëll? Kënne mer gär doriwwer diskutéieren. An ech soen an deem Fall villmools Merci fir Är Opmierksamkeet.